impresio dau ar unwaith, so erioed yn ei hynna blaen, so rhaid ni weld beth sy'n digwydd.
Faint oed ti? 19. Yna i chdi. O, 22.
Bach un. Notch na. na. O, lle ti'n dod? Fore.
O, ie? Yeah. Ie.
Yeah. O, oh, dim yn y bell o fath o fi, lle? Na, chdi dod o?
Uh, pant glas.
O, yn bad. Wrth ymyl garn.
Yn bell iawn, lle?
Na.
Handi, os fydd y dêt yn llwyddiant, wrth gwrs. So be di hobbies chdi ta? Dwi licio mynd allan. Fatha fi?
Ie.
Yym, dwi licio mynd i fatha festivals a ballu. O, fatha fi 'fyd. Ie.
Nesh i Greenfields flwyddyn yma. A finne 'fyd. Do? Do.
Pa camping odda chdi? Yy standard. Dim digon posh i ga'l fatha... O'n i silver.
Dwi'n mynd i weld yym Carl Cox dy' Sadwrn actually. A fi 'fyd. Wt ti?
No wê.
I circus?
Nage.
Ie a fi 'fyd.
Lerpwl ia? Ie ie.
Nei di organ- ymlaen. Gawn ni drinc yn fan 'na lle gawn?
Iawn, os 'di o yn i chdi. Ie duw. Neis one. Dechrau da gan Huw, hyd yma. Gofyn be 'dyw waith o marciad?
Ti'n gweithio ne' wbath? Yndw.
Sgaffaldio. O!
Twtiwr tha. Mae'n iawn 'de?
Hmm. Pob mawn i bach o mwnci os ti'n dringo fyny glaw bob tro.
Ers faint ti'n neu' hynna? Yym tua dau flwyddyn rŵan. O ia? Ia. So ers i chdi adal ysgol? Ia.
O.
Lle mae o'n mynd i siopa fwya? So, ta ti'n cymryd dy hun yn berson stylish o gwbl?
Bo, be ti'n feddwl?
Pa ddillad isa mae o wisgo? Pa liw?
Ti'n fwy o berson trôns ta boxers? Boxers, ie. Yeah.
Stick with Calvin Klein, dyna fo. Dim byd arall. Dim wisgo fatha rhad. Rhawn, gas, gyda. O, iawn. Wna i'm prynu rei Primark i chdi dolig a dy. Be di farn o am botox? Be ti feddwl o... Cwestiwn random. Be ti feddwl o genod sydd di fatha gael botox a ballu? Stupid.
Stupid?
Wel, mom, fatha mae'n weithio mae'n too much oes. Ai.
Ond dwi'n meindio gen os gael botox ond dim gormod e. Mm. Dda edrych fatha Barbies yn diwedd. Mae'n just sbwylio nhw yndi? O change.
Ie.
Rhan fwya o hogia licio ffêc. Na dwi'n dwi lico hogan naturiol rili.
Dwi me'wl na person gonast yw'r peth mwya yym achos 'dach chi'n clywed lot am bobol yn cheatio a ballu dyddia' 'ma wedyn swn i'n licio meddwl bo' 'na rywun onast ar ga'l. Person sy'n gallu neu' fi chwerthin. Ie. Petha fel 'a.

Bo' chdi'n harmless. Ie.
Rwy'n bwyta.
Marcia! Mae o'n rhoi di gyllawth yn ei geg. Deud wrtho fo.
Dwi'n meddwl bod chdi jyst i gafel ar cyllell chdi, ti'n diwsio fo fi unwaith.
Dwi'n meddwl bod ganddo fo lawer o fanners, Marciad.

Faint o blant sy'n byw yn ei gartra fo? Faint o bobl sy'n byw yn teich ddeitha? Ie, cared chwaer fi, chwaer fi, brawd fi, mam fi, tad cu, uh, hogyn bach i, chwaer, wel, hogyn bach i, a